ba tiktok mono culo dano nining en ma dano weng tye i tiktok wa angade dong ocito i tiktok dong olony mada nyo angade dong tye i tiktok tye ki followers madwong mada tiktok culo dano gire lok ada ento Tiktok pe obiculi pien ni in dong itye ki followers madwong nyo in dong itye ki likes madwong nyo in dong itye ki views madwong tiktok pe culo dano kito ento wek tiktok oculi tye jami mogo ma ngo ma omyero inen ni gwok itim nyo ka dong itye ki followers madwong tye jami mogo ma iromo timone weko ngo weko tiktok romo culi ento Tiktok wek oculi pien en tye ki followers madwong nyo wek oculi pien en tye ki likes madwong nyo wek oculi pien en tye ki comments madwong kit ma pol wa watamo ni pe culi kito i lobo mukene gire ka itye ki followers i wel moni Tiktok culi me bedo mere i Tiktok-ki culi ento pe timme i Uganda pwodi romo timme i mwaka mukene mwaka mo ma tye ka bino anyim ma pwodi cani kuman ni tiktok pe culo dano pien ni tye ki followers tye ki likes nyo content ma dano maro mada dok pe giculo dano kito ento ka itye i tiktok kite iromo nongo kwede ki cene. tye kuman ni acel iromo timo apilit, apilit marketing en aye ni icito bot ngato mo ma cato gino moni ni ci iwacci ngo an atye ki followers ma kuman giromo neno jami ma in icato gi ni nyo giromo wilo jami ma in icato gi ni turu an so I cere ko nongo wakete jumia i cere bot i cere jumia iyero product ma in ingeyo ni beco nyo in itiyo kwede pien omiyo icato dano gin ma in ingeyo kor man ba so ka in icito i jumia inongo dong cat moni ma in inongo ni in iromo cato ne ni ci iketo linge i tiktok page-ci ka ngat mo tye ka neno in iloko iye maber imiyo review iye maber nyo ngato moni omaro Kodi oling ka ocito wilo jamine ino commission moni ki kom cene moni ma ngato moni obuculo kwija ni in ino commission me cato gin angato moni ni i page ma ka megi so eno ni yo acel ma iromo nongo kede ki cene. icato gino moni pa ngato moni ci angato omiyi pacen tongnge pacen mo ci wai aa in ba apwo ocato gina kuman apwo ocato gina ni co ka gin ada tye ki followers madwong dano madwong romo wilo jami ni inongo iye cene. Now, pe cente madit tutwal ento luko dong jo adi ma guwilo gino moni ki ngo? Ki i page nyo account ma megi enoni ma i tiktok ki eno aye affiliate marketing i cato product ngat moni ci tonge percent bedo wai an awaco jal konya cat awar ne ni ci amiyi ngo ten percent ne. Eh, ka in icato, romo bedo ni in ingeyo kit me cato mada nyo in ibedo kanya dano dwong iye. Ka icato, itongo pacen, en tiyo kong meno me namba acel. Me namba aryo, cato gin na megi, cato gin ma in dong inongo ni ngo, kete kacalo an ayubo tok, kit amaro tokke ka an ayubo tokke. peja dano ma following dwong ki dano ma maro content dwong an ayubo doka ci a linking nyo aketo ka ma myero inong toka ki iye i video na nyo en i peja eno ni wek ka in icito i peja iromo cito i order ni ka onyo dong dano wilo wil ki diyo pinye adiya ka in icito dong idiyo gin moni ci ngo cwali wa i kany otokke iromo nongone ki iye ci dong icito iwilo ki kunu cente ma in iculo ni an dong pe anongo calo komition pien aneno ni otok ma mega nyo brand ma mega atye ka neno ne so in dong gin mo keken ma iwilo ki i webcit kunu nyo kanya iwilo ki i dukan eno ni romo bedo dukan ma wiye oyang webcit nyo romo bedo physical dukan pi en itye ki nongo followers madwong nyo itye ki jo madwong ma gimaro neno page eno ni eh gicito giwilo wil ki i dukan ni ento ka itimo bot ngat apat tyen lokke ni nongo idok i namba acel affiliate itye cato gin ma ngat apat-ti migi inongo percent ento me namba aryone iromo cato gin ma migi naka ka icato gin ma migi Enoni center ni weng dong migi ya in itiyo mere ki platform eni me ngo me kelo dano i dukani bedo wai lacat wil ma ngeyo lok mada cito ilok ki dano madwong ci dano madwongi weng diverting bote nongo loko gin ma ingeyo lok kwede so page ma migi i tik tok romo konyi cato jami ma ka migi iti nenone me namba adek-ke

onyo free legacy gi onyo more fire onyo onyo nene republic group gimito yubo show atye keto me nene calo labol gimito yubo show so show ma gitye kwede ni kit ma gimito yubo show idwe manyen i nino dwe ma gumaro kiwaco ya wanen kong tik tok pa anga keto an lapoti. wanen kong tik tok ka lapot ni ka dwong otwal ma romo cato wa tiket eno ni now kampani acel pe ni weny eno me example abedo mino weny ento kong nongo wakwany acel kong nongo waketi waketi free legacy ma kit gumi guyubu co gimi deal ni wai ngo jalwe cati wa advert ki i kom advert wun wuloko kit ma cul-wu myero wuwot kwede en aye oweko ineno pol jo ma tye ki tiktok madongo kono cabboy gi afande dota gi big up un jo madongo spraga gi into deep promotion gi mone paco mone paco jerry gi kit-ti Gin jo madongo nongo gugwokke i wi yamo nyo en nongo limere manok kede dano madwong tye so ngat ma tye ka yubo coo ni wai jal posta ne en kete i page-ci wek imiya dano nyo imiya namba madwong nyo icat coo ne ni so in dong macalo itye iron I mean tiktok akaunt ni icato nino coo ma myero dano ocit iye coo ni kit ma obedo mit kede ki nga gini gumiyi deal me cato eno ni. Enoni maro labol i kin dil madwong. Co ka dano ocito dong madwong ki ngagi ni wun wuloko enoni kadi dano ocito nyo pud dano pe ocito madwong loko kite wuloko kede cwolwu dong loko kite wuloko kede ki nget ango ki dil ma kimini ni enoni me namba acel. Lanyut me namba aryone en aye ni kiti larema mo caro bongo. Kadi dong waket ni larema-ni nyinge Lapotitu, Lapotitu omiyo adilo wai jal i vidio mo keken ma imako, ruk kwo bongina, ci iwacci dano ngo kanya giromo nongone ki iye, ipe ka cato gire ango, ipe dong ka cato acata, in dong itye ka bedo calo part of jo enoni, itye ka nenone ni wai ibin iwil bongoni ki bot wa i dukan ma kuman kuman kuman, dil-li saini gwok pi dwe adek ni iruko bongogi keken i vidio-ni nyo iruko otok. Loko kite anongo dong wun wumoko kwede onyo kit deal ango ni but eni ni in iloko ki kampani mo me timo gi gin mo i wang cawa moni ni and pi wang cawa ni itimo gin ma wun wumoko ni myero itimi ci kampani ni culi enoni yo mukene ma iromo ngo ma iromo nongo kwede ki cen i tiktok now yo mukene en aye ni Tye gin mo i caa-ni ma dano weng tye ka timone ka ineno jo ma tye ki tik tok akaonto madit tutwal madongo kilwongo ni tik tok live i tik tok live-vi icito ka citimming gin ma in itye ka timo i caa-ni. lok ma itye waco cani ka ma itye iye cani idiyo mere live bedo wai itye mako video ento video ma in itye mako ni dano weng dong tye neno en pe omyero dong atir atira pol dano ngeyo dong live gin obedo ka iwaco dong ai go live pien lokke ni ngo icako mako video ni cani jo moni bene oyab neno ne cani wa boko lok ca bedo wai itye boko lok i wi yamo now cene dong bino kuman. Kite jo mogo tye woko nyo ka mo ma nongo gwok gimito miyi gin mo nyo gimito capot in iyo mo keken nyo iyo moni ni me wi yamoni co gin tye kit ma nongo ki crafting kwede tye kit ma kiyubo tiktok kwede ma kiromo cwali mic i wi yamo Naomic wi yamo ni pe dong tyen lokke ni ki bi cwali mobile money ma dong ocwali mobile money ni gwok bene tye an aye ni pe angeyo but mic ma ki bi cwali wi yamo ni bedo mic calo ki mii mic en i tiktok dong nongo ki yubo jami ni weng i diyo jo ma mito cwali gin mo ni diyo adiya tiktok cwali kenyo now ka dong o i cimi kenyo ci in dong i bi loko mic eni ni dong i cene ci dong gi culi eno ni aneno ki ti timone madwong i Uganda Now, mukene ne en aye building audience, building audience ni tyen lokke ni in itye yubo tiktok ni obed madit wek inong number ka jo moni ni now ka dong inongo number ka jo moni ni ilego gi wek gucit gu supporting page mo i platform onyo social media ma kiculo dano ka number ni tye i level moni. ti nene keti kong tiktok itye ki dano macalo dano ma tye gwok alip abic nyo alip apar five thousand nyo ten thousand followers ma iromo lego followers ni wun ba wukonya wubin i nyo wucit i Youtube wucit wu capoting an bene pien Youtube teke dong itye ki namba follower moni ni do itye ki number of jo moni ma neno canel do okato level moni ma gin miti ginen kong gite canel ni iromo dong con application wek ko kiyab culi pi yubu konten gin nongo luto giculi pi jo mulubi nyo jo ma liking nyo jo ma commenti nyo jo ma neno canel ni ka itye ki number moni ma gimito ni giculi co in me dong imedde mere ki creating content imedde mere ki yubu gin ma gimite iyubi wek jo madwongo gumedde ki bino kwene i canel li eno ni timme co tiktok konyi wek iyubu komuniti ni moni ci iwek wun ba wukonya ci wumar bene ngo tik i mean YouTube account ta co eno ni yo acel eno bene me tic ki tiktok me nongo cene co gin enini weng pe ki culi pien dong ni dong itye ki namba ka jo moni tiktok pat ki platform mukene ni youtube aye iromo culi enoni video ni wa ibi yubu nino mukene ento ca pud watye loko loko mo loko tiktok co enoni aye yo adi moni ma iromo tic ki tiktok me ngo me nongo cene. Otherwise donyo i tiktok building number ka jo moni kuru cene pe obitiyo tye neno ne pe obitiyo ento ka ibedo iye iyubo komuniti moni ni icako gamo maybe tic ki dukan mogo icako tic ma maybe ki kampani mogo wek itim gin mo moni icako building audience nyo iyabo timo like I mean live en aye weko inongo cene so Video mogo tye ma gwok wabikelo ne me nyuto platform mene ma dong culo dano maber ki i caa ni kuman ni ocito ticce ni woro keken.